Meda kpɔ manyagblɔ na ame sia ame teƒe sia teƒe yike nane míekpɔm tsoe le gaƒoƒo ya mea, metɔ tɔgbui akɔsu adelẽa, eye meda kpɔ manyagblɔ na be, Le xɔe de be be yeasrɔ̃ nu tso mía gbɔ tso fifi va dasi ne ga, e, gaƒoƒo ɖe sia ɖe yike míaxɔ kple wò. Eye medi mada kpɔ manyagblɔ hã na be, Nayɔ ame aɖe, ame aɖe hã nayɔ ame aɖe, be wɔna yike míede to me be míafia nu tso eƒe du ŋuti alo míasrɔ̃ nu tso eƒe du ŋutia, eya dzi yim miele. Mele teƒea gba kple e, mami siwo alo amegã siwo le ʋenyigba dzi dometɔ ɖeka yi ke nye mamagã aboshishi evelia. Ele mía gbɔ gba mizi míasrɔ̃ nu tso edrɛ̃kuku ŋu. Ke míexɔe de eme be mía tɔgbuiwo na míenya nyuie be drɛ̃kuku nye emɔ aɖe dzi yi ke Yehowa Mawu tua heƒoa nu kple amegbetɔ alo heɖe ɖeɖefia alo fia amegbetɔ ku ɖe eƒe agbemɔzɔzɔ nyuiwo dzɔdzɔm ɖe edzi le agbenɔnɔ me kple tɔtɔa Mídie míasrɔ̃ nu tso eŋuti elabe míkuna dre vɔ mímesiewo gɔme o. Míakpɔ be ekawoe ŋuti míate ŋu aƒo nu tsoe egbea. Mama, mía dome zɔna? Eyo, eyi akpa si mezɔ ɖe mia dzi. Meda akpe kakaka.
Mama, midi be egbea míasrɔ̃ nu tso edre kuku ŋu. Le kpɔɖeŋu me, ame aɖewo te ŋu kuna dre ko agblɔ be yewole dɔdɔm kple ame aɖe le alɔ̃ me alo ayɔ kpɔ be ame aɖe dɔdɔm kple yewo le alɔ̃ me. Ne ame aɖe le dre ƒomevi kum a, Gɔmeɖeɖe kae li na enuiwo?
Akpe. Ne ame aɖe drɔe kpɔ be ye dɔ dɔm alo gbɔdɔdɔ wɔm le alɔ̃ mea, edzedze ŋgɔ kpli be vi srɔ̃e. Tsitsi ya nana be vi srɔ̃e ye ne nu le eŋuti wua, awɔe be ne eɖe srɔ̃, alo srɔ̃ wo xa hã vɔa, aganɔ drɔe kum le alɔ̃ me be ame aɖe gbɔ dɔm ye o alo ame aɖe ye gbɔ dɔm. Nane mo lee nye. Ne mèdzi ge le dzɔdzɔme aɖeke ŋu o koe eƒe fiƒo dekɔ ɖe dziwò o kɔ o, evi srɔ̃e koe tena ɖe ame tsitsiwo ŋu wowanɛ nam. Ne be vi srɔ̃ea ke fia be míegblɔna be gbɔgbɔme srɔ̃e ke woɖena wòtsi ame ŋuti tso dzɔƒe, dzɔƒe ƒe nyae gblɔm nèle? Ame ɖe koe dzɔƒe ƒe srɔ̃. Ok.
Ta fia be nenye be menye ɖe nèdze agɔ le agbe sewo ŋu o, ye wòsu be menye be ɖe nèdzi ge ɖe ame aɖe ŋuti o, ye hafi wòyi nenema o kɔa, ke ɖewohĩ anye vi srɔ̃e wònye. Anye vi srɔ̃e.
Ok, ke míakpɔ be ame aɖe yi ke aku dre ko agblɔ be yea zi geɖea yeɖuna nu le alɔ̃ me. Ye hã nu ka gbɔe wòtso? Nuɖuɖu le alɔ̃ me ƒe drikpokpɔ ya dzena kɔtɔe be taflatsi. Eɖewo lia, egena ɖe numenana gbɔgbɔwo gbɔ. Ɖewomahi woɖu nu kpli o, ɖewomahi eƒo nu baɖa ɖe ku ɖe amegaxoxoa ɖe ŋuti awɔe kpli wo be ahan anye ɖevi mebuame o, woakplɔ wo to zã, eɖewo eyina nenema. Ye nye Nuɖuɖu Alɔ̃ Me ƒe drikuku. Efia be ame ame tsitsi yi ke ta le si yi ke ɖewomahĩ edze agɔlãme ma dzi ye mele klalo hã be yeaɖe kuku o ta ɖo le ame mɔwo wa woanɔ gbɔgbɔ me tɔ anɔ nu gblẽm le ŋutiwò. Eya nane mɔ le eme.
Ke ne nu yiwo katã dzɔdzɔ ma, míatsɔe ko be nuka nuka wòle be nàwɔ Ɖɔɖɔɖo aɖe lia? Kpekpeɖeŋu aɖe li na xexeme nana ame yiwo tɔ viwoa? Oo, ɖɔɖɔɖo li wowɔna. Gbana dze agɔ le dzɔdzɔmenuwo dzi abe mí nanɔa gbɔgbɔtɔwo dzi ale be nàɖe kuku na wo. Ɛhɛ, ne èɖe kuku na wo, to megãxoxowo dzi ye wonyana be woɖena kuku na nane ƒe memɔwo kple nanewo. Ne èɖe kuku na wo kɔ woxɔnɛ dena eme. Mí nana ame ma gblɔ mele woawo nya me kafum adze alo? Ame ɖe koe mí nana abe alea ko nègblɔe ene keɔ?
Ame aɖewo hã kuna drekɔa gbɔ be yewoƒe aɖutu le nume na yewo.
Yo, naku dri be aɖutu le nume na ye adzedze kɔtɛ be ame ŋkuta aɖe alo ame vavã aɖe le asiwò eta bu ge alo edzi vi. Vi ma ye gbɔna wò tsɔ ge tsɔ. Ɖevia kuku ge agblẽ wò ɖi. Egɔme nye be tsitsiawo gblɔ nya aɖe da ɖi be e enye ye nɔ ɖu ŋuti aɖu dza ɖeka. Ke ne aɖua ho le enyia ŋu ɖe, aa ele be enyia hã natsi vo. aɖua hã, egblẽ edomee gblẽ ta. Ema katã gbɔgbɔ me ƒe nuwɔna wònye. Ema katã gbɔgbɔ me ƒe nuwɔna wònye. Ye ame aɖewo hã gblɔna kpɔe ko be, ne yewoku dra, wonɔ ta lum ne yewo alo wonɔ ta kom ne yewo lãlɔ̃ me. Akpe, ne ame naku dree be wo ta kom nɛ lãlɔ̃ me. Eɖea míaƒe ta dzi ɖa wòanye agbe na mí, woawo ke ganye ŋusẽ na mí. Tawɔ mee ke drɔe koŋ be wo ta lum nɛ alo wo ta kom nɛ wòkɔ ale be nànya be woe ƒe agbe didi kpɔtɔkpɔtɔ. alo ŋusẽ ɖiɖi ŋkɔtɔŋkɔtɔ nu o. Eka ta ezu gbedodoɖa ƒe nya? Ezu gbedodoɖa ƒe nya ye susuetɔ nye be ame aɖewo hã nɔ biabiam be nenye be ɖewomahĩ afɔkpa yi ke dom nèle alo awu yi ke dom nèle, nusianu yi ke nye amegbetɔ ƒe ŋutilã, ne yi ke nɔ asiwò, ne ŋlɔe be le gota. Hafi ŋu nake akpɔa, enumɔ megali o. Ɖewo mahi ŋkeke etɔ̃ alo ŋu fɔkea, afɔkpa magbugbɔ va le teƒe loo wò nudodo magbugbɔ va le teƒe. E, ɖe wònyo be nàgbugbɔ tsɔ enuma kple dzidzɔa? Enuma kɔkɔ mehiã kura o. Ne wò ŋu bu le gota nye nuzazã, fɔkpa, awu, godi o, avɔ o, wòbu Yi nedzi ŋkeke etɔ̃ megbe mekpɔe ko. Emegbe wova trɔe da ɖia? Mègakasi eŋuti kura o. Ne wò ŋutɔ nèdi yeanɔ agbe, nànyi kɔ na ɖokuiwò. Mehiã be nàvɛ kui hafi ava nɔ dɔ aɖe lɔm be ne wode dɔ na wò. Gagblẽ ɖe afi ma ne nyɔ mea va kui hafi trɔe va dee ɖe, nenɔ afi ma na amea. Nenɔ afi ma na amea. Ne míesee ɖe teƒe ya egbea, míele edzi yi ge. Meda akɔ manyagblɔ na ame sia ame. Babae.